Ýa başga bir gowy dilewar adam, dilewar zenanany düşündirmeli ýaňky gyz oglana. Jan gyzym, jan mallym. Dünýe diýýäniň bitüýsüldir. Dünýe diýýäniň şejeredir. Sen gözüň, imanyň ahyratyňa tik. Inşallah utarsyň zat diýip düşündirmeli. Izdiwaçdan maksat şudur, hüjredir. Ýaňky aýdylan zatlary düşündirämal. Ýene-de bolmaz diýip dursa, Hezreti Abu Hanife aýdypdyr, La yujbiru waliyun baligatan. Hiç bir ene, hiç bir däde, hiç bir aga gyzynyň ballysynyň goluny towlap, äre berip bilmez diýipdir. Zorlap, izdiwaç edip, jübtläp bolmaz diýipdir. Ondan çirim Pygamberjanyň bir aýdan sözi bar. La yunkahul bikru hatta tüstezen ahrajahul aimma. Gyz oglandan ijaza almany zor bilen jübtläp bolmaz diýip. Muny ýahşy ene-ataly agaly eşitip galyň. Boýnumyzda galmasyn, ýetirmeli mesele.

Ýaňy-da aýdyp geçdik. Türkmen aýdyp geçipdir ahym, Ýorganyňa görä, aýak uzat diýipdirler. Sen adamyňy gyssama, Hudaý üçin, agrama salma. Bukjalar nämä gerek, kes-de görer. Palan zat nämä gerek, sen-de getirme, men-de getirmäýin. Sen-de aýt, men-de aýdyn. Döwregimdäki etmese-le etmesin. Kyn görse-le kyn görsün. Sen Hudaý üçin et şony, ýanyňdaky-le kyn görse görsün, onda-da ite. Utarsyň, biz-ä eşitdirip otyrys. Niçe ýeňildiň, adamyňa kän agram salma. Ikilenji, Eý aýallygolla, eý dostlar! Yzdywaç kök gelse, ene-ataňyz basymrak maslahaty bilen ýaňy geçdi gürrüňler. Zindigi jur boldy dämi? Aý öýlenmegiň, äre barmagyň, öýlenmek, birli jübtlenmegiň muşkilaty kän ahyrym diýip, günüň güýmeme, näme üçin, ýaňy ne gadar sogaby geçdi, diniň ýarsy bitýä diýdi. Bir. Ikilenjisi-de, şu dünýede muşkilatla biliň derejaty ahyretdir. Meger bitaýy hemişelik jaýmy? Sen hiç muşkilat boýun almany, hatyrjeme-jem bolýyp, gülüp lakgyllap ýaşap gezjek bolýan zatmy şu dünýede şo? Ýok, zindigiň barşyna görä, pyham-marjanyň sünnetimişdik diýip-de izdiwajyň ugrunda bol. Dünýäň kellaagyrylary ahyret derejäň ahym. Dünýäň gynçylyklary ahyret derejäň ahym. Sen musulman meger arzuwyň ýokmy, dünýeden geçmäkäň jenneti görüp geçeýin diýip. Gysgajyk hekaýa eýdeýin. Izdiwaja repti ýok. Eme imanly adamyň gürrüňi. Pygamberjan bir jeňde kafyrlaň eteginde birimi horlanan jeňinde Pygamberjanyň mübärek dişi gaçyp, ýaňagy ganap, maňraýy ganap, heýwir horluk çeken bir jeňinde ahyr zordan ýykylanda dagda ýykyl ýokaryk galyp sagaman galan bir jeňinde kän sahabala şehit bolupdyr. Ahyr deminde Otyykala Pygambar jan aýdypdyr sahabalaň birine, Baryň diýipdir, Sa'd ibn Rabi'a diýen sahabamy görseneň, şehit bolupdyrmy, bamy? Ýaňky sahaby ýortyp şehitleň arasyny gözläberipdir. Görse Sa'd ýaňky Pygambar janyň aýdan sahabasy ýatanmyşdyk, jany barmyşdyk. Ýetmiş, segsen ýerinde ýara barmyşdyk. Baryp görse jany bar. Eý Sa'd ibn Rabi'a diýipdir. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem saňa salam aýtdy we näme ýagdaýda sen diýip senden sorady, men-de şo habary saňa ýetirýän diýipdir. Sa'd ibn Rabi ahyrky demlerimişdik. Ve ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem es salatu ve selam. Rasulullah'a salam bolsun deyipdir. Rasulullah'a men taraftan ayt. Ahir demimde We jennetiň ysy gelýär burnyma, şona şu mahal dady otyn diýip eşitdir aga diýipdir. Muna Rasulullahy eşitdirersiň diýipdir. Hemme obamdaky adamlara-da barda jar çekdi eşitdir. Eger janlary sag bolupda, tä ölýänçäle Pygamber jany saklamany, kafirliň eline bera sala kyýamatda tutuljakdyrla, tä ahyrky ganlary dökülýänçäşim men ýatşym ýaly Pygamber jan kafirlere beramasynla diýip munda obama eşitdirersiň meňa jennetiň ysy burnuma gelýä diýipde jan beripdir. Gelipde pygamber jana şu habary ýetiripdir. Bir imanly adam, bir imanly aýal dogan bu zatlary ýadyndan çykarmaly boldum indi. Ahyry deminde bir jennetiň ysy burnuna gelip keýp edip bir biwefany dünýäden bir rahat boldum diýip geçip gitjegini ýatdan çykarmaly boldum. Ýa fakat

Näçe wagt bari ýadymda bady, türkmen dogallama ýadygäri edip aýdaýyn diýip meselesini kän adamlara kän zenanalaň zehini harap inşa Allah şu gün gadyr gijäň hormatyna iki dagygaň içinde hyzmatyňyzy açyklap aýdyp bereýin. O-da näme mesele? Mesele-i te'adduduz-zawjat. Bir adam iki zenana, üç zenana we dört zenana almagy barada. Gowy jessäň hawasyňy jem ediň. Hudaý Taala Kurany Kerimde Sure-i Nisa'da aýdýar, Fe in hiftum alla ta'dilu fewahidatan. Allah näme diýýär? Eger gorksaňyz, adalat edip bilmerin diýip, men Hudaý ejaza bermeýän iki zenanany almagy, bir zenany almaly diýýär. Ýagny näme bir adam bir erkek meger gorkarmy adalat riaýat etmeden bir mert jowan oglanyň soragyny şe. Ine jogabyny aýtyp bereýin. Ýagny äwwelki iki zenany aljak adamyň äwwelki şerti äsaby salem, äsabyna musallat adam bolmaly. Her musulman öz äsabyna musallat dä bolsa, ýene men iki zenany aljak diýse, şol adam zalym, şol adam günäkär, hem dünýesini we hem kyýamatyny ýakýardyr. Dört-bäş şert aýdaýyn gowy jötdan gulak asyň. Bu fakat äwwelin şerti. Ýo men-de erki adam Hudaý maňa ejaze beripdir. Hudaý ejaze berenak. Hudaý ejaze beren adamsy äwwelkisi äsabyna musallat adam bolmaly. Äsabyna musallatda adam bolsa, ýani näme? Bi, bagyşlaň sada açyk aýdaýyn türkmenda. Ýani bir zenanasy bilen mydam galmagallaşyp duran adam bolsa, şol adam hiç wagt iki zenana saklap bilmeýär we şol adam iki zenana alsa zalym we günäkardyr. Ohan bi näme etýä? Öňküje günden-de galýä, ondan-da, ondan-da, özünden-de oglan-uşagyny alydyp bir ýana gaçyp gidesi gelýädi. Bir boldy. Ikilenji şerti. Müdiriýeti gaýym adam bolmaly. Hala bir adam äsabyna muselletmişdik. Müdiriýet diýäniň özi bir elm, özi bir mäkäm bir kanun. Meselem bir erk adam Bir medresäň içinde şaýat muallym bolup başarsyn, şaýat müdiriýeti başarmasyn. Şähriň içinde, keşweriň içinde, jahany zatda müdiriýet bir gürrüňdir, erk adamlyk başga gürrüňdir. Äsabyna musallat dämi, ikilenji şerti näme? Müdiriýeti bar adam bolmaly. Iki zenana, üç zenana, dört saklamana müdiriýeti bar bolmasa, men fakat Doňňanbaýyňky men bir erki adam Hudaý maňa ejaza beripdir diýse, şol adam zalym we günähkardyr. Ýalandan Äwwelki zenanasyň-da ömrüni ýakyp, ikilenjiň-de ömrüni ýakyp, özüniň-de ömrüni ýakyp oglanyşygyny agladany galar. Iki şert boldy. Üçülenji şerti, Elmi bar bolmaly. Elim, alem bolmaly. Ýani näme alem bolmaly? Ýani, Muhammet Resulullah aleýhissalam dokuz zenanasy barmyş. Şo pygambarymyz haýsy ýol bilen saklaýanmyşdyk, şony bilýän adam bolmaly. Gaýtaýdeýin, üçülenji şerti näme boldy? Alem bolmaly. Muhammet Resulullah aleýhissalatu wessalam zenanasyny näjere saklaýanmyşdyk, şony bilmese, özüm bilerin men diýip alsa, şol adam zalym we günähkardyr. Üç boldy. Dördülenji şerti belli, göwresi salem bolmaly, maly ba bolmaly, ejaza bermeli. Bäşilenji we ahyrky şerti. Asabine musallat, müdiriýetine ökde, elmi-de ba, maly ba, jany-da sag, hakylynda-da kamyl adam bolmaly, zeren adam bolmaly. Şu şäraýat bolmany, Hudaý maňa ejaze berdi diýip aýtsala, galat aýtýar we ýalan aýtýar-da. Men din tarapdan, islam tarapdan dinimize zerbe urmazlar ýanyk, Kurana dil degirmezler ýanyk açyk türkmen doganlarymyza ýadygäri edip aýtyp berýän. Emma bir adam müdiriýeti kamyl bolsa, äsabyna musallat bolsa, elmi bar bolsa, maly bar bolsa, jany sag bolsa, hakyly-da kamyl bolsa, Hudaý şoňa ejazy berýär dört dänäni. Ondan bäri ol adam hem zalym, öz ömrüni ýakýar, äwwelki zenanasynyň ömrüni ýakýar, soňrasynda ýalandan öýüne getirýär, oglanuşagyny agladyp, dünýede-de, ahyretde-de gaty günäkär bolar. Ine dört nokta, men tamam edeýin, wagtym-da tamam boldy, nagat edep bilen niçe müň nefer bolup otyňyz, biri gymyllanok, biri keplänak, Hudaýtaala siziň hem dünýäňizi, Hem ahyratyňyzy abat etsin. Allah zendigiliňize bereket bersin. Içeriliňiz bilen gülüp zendigiňizden lezzet alyp ýaşadyňyz. Eziz Watanymyzda emniýet, mähebbet, ittihat mydam ýöräp dursun jan Hudaý.